Salam hormatly adamlar, mähriban watandaşlar. Hemmäňize salam. Bu gün nesip bolsa biz göni ýaýlym we wideo önümçilik dünýäsiniň iň meşhur enjamlarynyň biri bolan suratda-da görşümiz ýaly Blackmagic Accent Television Studio Pro HD barada gürleşip geçeris. Bu enjam näme üçin beýle güýçli we ony kimler ulanmaly? Geliň bilelikde göz aýlalyň. Bu mikseryň esasy iň uly artykmaçlygy onuň içindäki dolandyryş panelleri. Beýleki köp kiçi mikserlerde diňe programma arkaly işlemeli bolýar. Bu mikserde bolsa professional knopkalar arkaly hemme knopkalary elimiziň aşagyna ýerleşdirilen, bize ýeňillik döredilen. Mysal üçin, her hili geçiş effektleri sekiz sany kanal birlikde montaž etmäne ukybymyz bar. Ses kanallary, reňkler, ähli zatlar elimiziň aşagynda ýerleşdirilen. Buň arka paneli bolsa, bu mikserimiziň ýüzi. Mine şu ýerde görýänimiz, bu bolsa arka paneli. Arka panelinde nämeler bar? Mysal üçin sekiz sap kanaly kabul edýär diýdik. Nä dört sany eždima girişi. Dört sany bolsa ezda girişi. Nä aşajygynda çyzyjagy bardyr kabul edýän ýeri. Nä şu ýerden başlaýar, şu ýerde içine alýan ýeri. Şu ýeri ezda input. Nä aşagynda da ýazyp dur. Suratymyzyň biraz kaçta peseräk şu ýerde doly görnenok, ýöne şu ýerde ezda input diýip ýazyk. Gün ýokarsyndaky bolsa ezdaý output, çykaryjy, bärde güýç beriji kabeli, pitaniýa kabeli. Bu ýerde bolsa 12 voltlyk güýç beriji kabeli ýerleşdirilýär. Bu ýerde bolsa LAN kabel we LAN kabeliniň aşagyndaky USB 2.0 bularyň ulanylýan ýerleri hem başga ýerlerde-de ulanylýan ýerleri bar. Ýöne häzirlikçe siziň derdiňize ýaraýjak şekilde düşündirmekçi. LAN kabelden internet LAN kabelimizi çykarýarsa, gapdalynda näme biziň noutbugumyz bar, kompýuterimiz. LAN kabelini çykaryp, i kompýuteriň girişine dakýar. Şu ýagdaýda kompýuteriň üsti bilen hem mikserimiziň sazlamalaryny edip bilýär. Elbetde ýaňky diýişimiz ýaly öz içinden hem edip bolýar, programmanyň üsti bilen hem kompýuteriň üsti bilen hem sazlamalaryny edip bolýar. Indi bu ýerde bolsa ref in bar, aux bar, multiwia, pgm i bärde-de multiwia ejdimaý çykalgasy. Indi bu ýerde mysal üçin aýdaly multiwia çykyşlary näme görkezýär? Aýdaly ezdaý çykyşymyzdan alsak, mysal üçin şu ýerde Esnaýy çykyşymyzy alsak, wideo mikserimiziň içinde edýän işimizi, mysal üçin gelýän kanallary seljerip, biziň eden montažlarymyzy göni taýyn ýagdaýda çykaryp berýär. Ýokardaky esnaýy outputymyz. Multividia bolsa Ähli ähli giriş kanallary bir ýerde jemläp görkezýän çykyş ezdaýymyz. Mysal üçin ähli gelýän kanallary bir monitorda görmek islesek, mysal üçin ezdaýy kabul edýän bolsa ezdaýy çykaryp dakýas. HDMI kabul edýän bolsa HDMI-dan çykyşyndan alýas-da monitorymyzyň girişine dakýas. Ine şu ýerdäki HDMI. Ikisem şo bir işi ýerine ýetirýär. Pagama çykyşy bolsa edil şu outputyň ezdaý outputyň edýän işini ýerine ýetirýär bu ýere. Pagamadan ýaňky ýaly biziň mikserimiň içinde edýän işimizi pagamadan alyp LED ekranymyzyň ýagny o tomaşaçylarymyzyň seredýän ekranynyň prosesoryna biziň eden işimiziň signalyny geçirýär geçiriji. Häzir olam düşündirip geçeris. Ref in bulaň üstünde de artykmaç bir wideo düşürip durup geçeris nesip bolsa. Aux bar. Aux bolsa mysal üçin aýratyn bir kanaly ýaňy şu ýerde aýtdyk. Ezday outputdan alsak Nähili montaž edýän bolsak taýyn ýagdaýda çykaryp berýär. Sekiz kanaly bilelikde montaž edip seljerip otyrkak şo seljeren ýagdaýymyzy çykaryp led ekrana ugradýar. A aux bolsa belli bir kanaly mysal üçin HDMI birde goýsaň diňe HDMI biri görkezýär, HDMI ikide goýsaň diňe HDMI ikini görkezýär şondaky kanaly görkezýär aýratynlykda. Bu bu zatlaryň hakynda edil häzirlikçe bu ýerleri biz ulanandyk. Edil toý dabaralarymyz üçin bu ýeri bize edil häzir zerur däl. Ýöne bu hakynda da aýratyn bir wideo düşürers nesip bolsa. Ine bu ýerde iki sany ses girişimiz bar. Bu ýerde nauşnik çykyşymyz bar diňlemek üçin kanallarymyza gelýän sesi diňlemek üçin. Mysal MP3 sesimiziň gelýän sesini diňlemek üçin. Bu ýerde bolsa mikrofon. Biziň gürleýän sesimizi wideo mikşeriň üsti bilen ýazga geçirip bolýar. Gysgaça wideo mikşerimiziň arka paneli şu ýagdaýda. Indi başdan aýak nähili gaýdýas? Birinji operatorymyzyň kamerasy ýene şu ýerde kameramyz bar. Indi kamramyzyň her kamranyň gapdalynda bolar, arkasynda bolar bir ejdimaý çykyş ýa-da bir ezdaýyn çykyş hökman badyr. Adyndanam belli bolşy ýaly ine simsiz geçirijimiz bar şu ýerde. Ejdimaý simsiz geçiriji peredaçiklerimiz. Ine transmitter, bärde bolsa rezaiwer. Transmitter geçiriji, rezaiwer bolsa kabul ediji. Indi, şu ýerden kameramyzdan çykýan, mysal üçin, HDMI çykardyk diýeli. HDMI çykarýas i geçiriji peredatçigimiziň girişine dakýas. Şu gapdalynda iki sany HDMI ýeri bardyr. Biri giriş, biri bolsa çykyş. Mysal üçin, başga enjama-da geçirmek isleseň, mysal üçin şu ýerde kiçiräjik bir monitor goýsaň, şu peredatçyň aşagyndaky çykyş ejdimaýdan alyp, mysal üçin aýdaly, ýene kameramyň üstünde öz muň gijijek monitorlar hem bar. Ýok, ulurajyk monitor üstünde goýaryn. Her hili ulanýanlar, ýene şu ýerde monitor goýsaň, mysal üçin, kameram, şu kameran alýan zadyny Bu ýerden çykyşyndan ejdimaý alyp, monitoryň ejdimaýyna salsaň, ejdimaý girişine salsaň, biziň operatoryň alýan işini monitoryň arkaty bilen hem görüp bolýar. Geçiriji siziň nemämiz bilen, peredaçamyzyň arkaty bilen. Indi bu ýer şular ýaly. Indi aýdaly. Kameramyzdan HDMI çykdy. I geçirijimiziň girişine girdi. Indi bärde simsiz arkaly geçýär. Bärde kabul ediji kabul ediji peredaçymyz bar. Simsiz arkaly geçirdik. Kabul edijä geldi. Indi kabul edijiň gapdalynda iki sany HDMI output bar. HDMI çykyşlary. Ýagny indi bu bärden ejdimaý çykyşymyzy aldyk. Mysal üçin ejdimaý kabel çykardyk. I getirdikde wideo mikserimiziň arkasyndaky ejdimaý girişine dakdyk. Indi birinji kanalymyz şu ýere. Indi Mysal üçin aýdaly bul bir kamera. Mysal üçin aýdaly 2, 3, 4 kameraly bolup biler. Şular ýaly. Häzir şu ýerde bula geçirjemiz. Ynha kameralarymyz. Mysal üçin aýdaly 4 sany kamera bar diýeli. A hersine-de bir geçiriji hem kabul ediji aýratyn bir komplekt peredatçiklerimiz bardyr. Şolary hersini aýratyn şu şu ýagdaýda ýerleşdirýär. Mysal üçin şu ýerde peredatçiklerimiz. Ynha.

kabul edijiden, ejdimaý çykyşyndan alýarysda, munam, mysal üçin, ejdimaý wideomikserimiziň yzyndaky ikinji, mysal üçin aýdalyň, men şu ýerde ikinji kanalyna birikdirýäris. Edil bularam şolar ýalak. Üçi şeýle geçirýäs. Üçi üçe. Dördi bolsa dörde. Ynha. Bizde indi häzir 4 kameramyzyň indi häzir bärde 4 kameramyzyň signaly şu ýere biziň wideo mikserimiziň arka paneline gelýär. Indi şu ýerde bir ýerde jemlendi. Salna. Bu ýerden hem. Mecnun aýalyk tapdyk. HDMI çykardyk i getirdikde üçünji kanaly dakdyk i bärdenem aldyk bir HDMI dakdyk o geçiriji peredatçygymyzyň girişine i kabul edijiden HDMI çykyşyndan aldyk da munam äkitdikde dördünji kanalyna dakdyk HDMI girişine indi indiki ýagda Bärden, bu ýerden, hälki aýdyşym ýalak, LAN kabel, internet kabelimizi alýas. Internet kabelimizi şu ýerden äkidýäs we kompýuterimiziň internet LAN kabel giriş ýerine dakýas, birikdirýäs. Ýaňky aýdyşym ýaly, Wideomikserimizi programmanyň üsti bilen hem sazlamalaryny eder ýarak. Indi bärden Sal üçin aýdaly 4 kamera 4 kameramyň girişi şumat taýyn ýagdaýda. Wideo mikserimiň içine geldi. 4 san kanalymyz bir ýerde ýerleşdi. Indi Bu ýerde mysal üçin şu ýerde biziň indi seljerip etjek montažymyzyň taýyn ýagdaýyny tomaşaçylarymyza ýetirmek üçin uly led ekranymyza ibermek üçin indi signalymyzy ugratmaly. Ine bu ýerde görşümiz ýalak led ekranyň prosesory bar mine azajyk suratlaryň ýüzüniň hatda okalanok kaçda petrak suratyň ine şular ýaly arka panel bulam öň paneli bularda da edil şolar ýalak arkasynda bir ezdaý kabul ediji bardyr we bir ejdimaý kabul ediji bardyr i dvi we ga görnüşleri hem bar kabul ediji

çykdy. Geçiriji peredatçygymyzyň girişine girdi. Simsiz arkaly kabul ediji peredatçygymyza geldi. Kabul ediji peredatçygymyzyň ijtimaý çykyşyndan aldykda wideo mikserimiziň yzyndaky paneliniň her kanallaryna bölüp dakdyk. Dört sany kanala birikdirdik dört sany kamerany. Ondan soň güýç kabelimizi, pitaniýa kabelimizi dakýas elbetde. Soň bolsa PGM çykyşymyzdan, SDI çykyşymyzdan SDI kabelimizi aldyk, çykardyk. LED ekranyň prosesorynyň SDI girişine dakdyk. Ine, çykaranymyzy. LED ekranyň prosesorynyň girişine dakdyk. Indi bize gelýän kanallary görmek üçin, ine, mysal üçin, öňümizde video mikserimiziň öňünde aýdaly. Ine. Açyk ýerde darap bolýar. Şular ýaly monitorymyz bar diýeli. Ine. Şeýle monitor bolýar. E, bärde de Misal üçin aýdaly, ine. Şeýle kanallara bölünýär. Bärde çep tarapynda taýmy kadrymyz görünýär. Sag tarapda bolsa göni LED ekrana görkezýän biziň montaž edip oturan şekilimiz görüner. Öňümizdäki monitora görkezmek üçin bolsa, mysal üçin monitorymyz HDMI kabul edýän bolsa, ine multiview HDMI-dan alýas, çykarýas. Çykarýasda öňümizdäki biziň görjek monitorymyzyň HDMI girişine salýas. Eger-de SDI kabel, eger-de SDI kabel kabul edýän bolsa, multiview SDI-dan çykarýarys-da, SDI kabeline dakýarys. Diňe biri ýeterlik, ikisini birlikde dakmaly däl. Haýsy hem haýsyny kabul edýän bolsa, şony dakýarys. Ýa HDMI kabul edýär, ýa-da SDI kabul edýär. Ine häzirlikçe biziň gönýaýlym sistemamyzyň gurnalyşy şular ýaly. Nesip bolsa öňümizdäki wideolarda kompýuteriň üsti bilen nähili programmanyň sazlamalary edilýär, nähili programma birikdirilýär, mysal üçin Adsem Television-iň öz programmasy bar. Şony birikdirmäni öwreneris. Kameranyň sazlamalaryny öwreneris. Hersiniň üstünde nesip bolsa aýratyn durup geçeris. Agza bolmany ýatdan çykarmadyň, wideony paýlaşalyň. Geljek wideolarda görüşýänçäk, hoş sag boluň, häzirlikçe.